Onongo wacako kumedi ki cawa mo alwongo ni cawa me Nipo, tyen nino dwe aboro me dwe me abongwen mwaka alip acel ki miya abongwen ki pyera abicel wi abic. Nino ma dul madit ma kilwongo ni UN, UNESCO, gucako guketo ni en tyen obed nino me kwero lukwan nyo jo mukwano. Wupo ni dayiwa ma pol wan weng waromo ye ni dayiwa, grand parents, wa pe gukwano, pole grand mothers, kwan-nu pe pire tek tutwal tutwale i kom girl child. Olo co no olo go kwano so over the years the UN has been promoting ni kwano pire tek for all so tin ni obedo nino ma kitye ka kwero ne pi jo mukwano. So basically kit ma nongo mon yang gikwano kede ki pwonyo gi ki gang and pwonyo gi ki gang ema ki cako with the basic mono even after dano mapol mon ma kong dong gunongo exposure ma guwaco ni ojone wan dong enough is enough So kine ma gicako pwonyo gi ena ni kong ki pwonyi kong na if I remember the story of Napoleon Bonaparte during Napoleon's time at the ma nongo en tye gine me French what was most important in ka ki pwonyi ki pwonyi lok me tedo subjects ma calo science eni ni nyo biology ngo gini gi pwonyo part gi ni gine omyero gin gubed lweny gine omyero gubed doctor daktar ko ngo ngo gi but we are happy that finally the the the movement world wide

ni dano okwano. But literacy also Emma for me I do not want to think that literacy is all about formal education. You can be literate ento onongo dok i in some extent you're illiterate to me te lokke tye ni Pien ka kwan pe tum pe gik. You Yes learn every exactly single day. yeah so for me I think literacy is more than cito just i ot ot ot kwan. Sarah, i i ma itye loko loko kwero kwan nyo ngo, wi abedo ka po ni. I lobo me Africa kare mono ki waco ni Nigeria aye dong lobo ma dong dano kwano aye ma dong loyo the least person has two degrees we oppose research eno ni. Yes in that's that's why you see Nigeria ka gi wero wer gi leb mono movies gi mapol gi acting leb mono Dano weng dong loko leb dano mono. weng tye ka lok leb mono in fact I'm even worried for the the local language lok ki leb Igbo gi ni Yoruba gi ni weng dong with the time oburwenyo. Pien gukwano adada. Yeah.
Now Kwan pe rac, ento bene bedo ni pe ikwano bene rac. Jami aryo ma timme. Kombeddi wan watye ki jo ma pe gukwano ma gitye ki cente. Gine gutingo dano weng i laywetgi. Me acel, pyem gitye ki cente pe giniang, gitamo ni jo ma niang-ngi weng dong myero obed i level ma megi. Eno bene pe ber. Tye jo mukene ma gukwano. ma gitamo ni gin gikwano, pe giworo jo mukene pien gin gingeyo ni gikwano. Lacen lacen, kwan-gi-ni pe romo loko kwo ma megi. Co kita dong owaco kwede ni se two-way traffic ni, Iromo bedo tye ikwano ento pe iniang, onyo bed iromo bedo tye iniang ento pe iryek. Those are the problems with education and literacy. Ento gin ma pire tek, ngec ma itye kwede myero okonyi me kwo. Amito penyo Emma ki Pat ma pwod pe penyowa, Would you rather have laco ma tye ki cente, business man ma tek pe ma nongo pe okwano, kece nyo you would rather have laco ma okwano ento peke ki cente? I start with you Emma. Sarah.

Tye ngat mo en ma pe okwano ento tye ki ryeko mo en anywali that's why ineno jo mukene ma pe gukwano but they're successful business men. But you know you can be bright at the same time nongo pe ikwano and you cannot reach miles wek ngat mo okwano o iye. Tye nino pa lukwan, Literacy Day, UN aye okelo nino eno watye ka temo miyo tamwa kany weny ki Sara ka pat kong nongo wacito wanen wiye wiye ne madongo ma